Язучы э, эше ул менә утырып эшли торган шул сабырлык белән э, утырып ала торган, утырып җиңә торган эш. Шуңа күрә монда түзем булырга кирәк һәм физик яктан да инде ныклык кирәк э, шул озак вакыт бер урында кымшанмыйча утырып торыр өчен. Кирәк булса, мин пьеса язам. Любой жанрда. Нинди комедия дип тә тормыйм, драма дип тә тормыйм, бэби спектакль дип тә тормыйм. Беренчедән, кирәк булса, мин концертларга сценарий язам. Сабан туйларга, авыл юбилейларына, анда яхшы язучыларның юбилейларына, начар язучыларның юбилейларына, э, җырчыларга, яхшысына, начарына, бөтенесенә язам. Именно сценарий. Мин спектакль куям режиссер буларак. Мин шул концертларны эшлим режиссер буларак. Мин укытам педагог буларак. Тагын мин җитәклим театрны җитәкче буларак. Менә алтысын гына әле санадым. Мин кирәк булса драматургиядән укыта алам. Актерлыктан, анда режиссердан укыта алам. Менә мин җиде әйбер сезгә санадым. Мин шөгыльләнә торган. Кирәк булса кинога язам, әйме? Ә, һәм мин шуларның бөтенесе белән шөгыльләнәм бергә. Бөтенесен бергә шөгыльләнәм. Мин театрда бөтен студент чакта монтировщик булып та эшләдек, тавышта да утырдык, бүтәнен дә эшләдек, барысын, барысын да эшләдек. Э, үзем драматург булып куелган идем инде, фойеда листовкаларды таратып җөрдем. Артист, ә, артист буларак та эшли алам икән. Артист буларак та эшли алам. Менә тагын бардыр унлап, әйме? Мин шуларның бөтенесе белән шөгыльләнәм. Ничек мин үземне комфортно хис итмәскә тиеш? Әгәр дә мин э, берсе белән генә шөгыльләнеп, шуннан миңа иелеп төшкәнен көтеп утырсам, билгеле мин э, җәяү җәлер ием, э, наверное. Һәм башкасы, һәм башкасы. Э, ул бит э, менә иҗат ул шундый әйбер, син аны э, акча өчен түгел, менә асылда билгеле ул сиңа әйбәт итеп эшләсәң, ниндидер акча китерә. Ләкин ул беренчел булырга тиеш түгел. Син аны әгәр дә син аны эшли алмыйсың икән, менә шуны эшләмичә яши аласың икән, димәк бу гомумән синеке түгел. Син менә таксида эшләсәң дә, кайтып кич белән язучы булсаң, мин аны аңлыйм. Чөнки син түзә алмыйсың, син, син язасың, э, язмыйча тора алмыйсың. Менә шул очракта гына син язучы. Ул бүтәнчә була алмый ул. Мин, мин менә язам да, миңа түләмиләр. Билгеле, һәркемнең түли, э, әгәр дә түләсәләр, э, шуның белән генә кеше яши алса, билгеле, ул Аллага шөкер дип әйтергә кирәк һәм кешенең иҗаты белән генә гаиләсен ашатып тоталса, бу инде идеаль вариант. Ләкин идеаль вариант күп кешенеке була алмый. Һәм минеке дә ул тыштан гына идеаль вариант булып күренергә мөмкин. Мин әле генә санап күрсәттем, нәрсәләр белән шөгыльләнгәнемне. Мин бит көн дәвамында шөгыльләнәм. Менә өченче көн минем премьера булды, ә кичә мин яңа спектакль куя башладым. Русча чыгардым да татарча кичә менә артистларны җыйдым репетициягә. Ә, репетициядән чыгам да кайтып язам утырып. Студентларым менә мин хәзер чыгалар артистлар укып бетерәләр. Бөтенесе, ә, ә гафу итегез, мин яшь чагымда да мин дискотекага җөрмәдем, бүтәннәр дискотекага киткәндә мин кайтып язаем. Ну нәрсәдәндер син мәхрүм булырга тиеш шулай. Тырышлыксыз гомумән булмый ул. Әгәр дә син гадәти усилие менә көч сарыф итәсең икән, бөтен миллионлаган кеше сарыф иткән көчне кулланып нәрсәдер эшләргә тырышасың икән, синең нәтиҗәң дә шул миллион кешеләрнеке кебек үк булачак. Шуннан артыгы булмаячак. Әгәр дә син шул миллионнардан әз генә күбрәк эшләргә риза икән, әз генә артыграк вакытыңны э, сарыф итәргә риза икән, э, э, әзрәк кенә булса да, ништеп әйтим, теге ешрак нәрсәндер кабатлап эшләргә риза икән, нәрсәдәндер мәхрүм булырга риза икән, шул вакытта гына ниндидер аеруча үзгә нәтиҗә булачак. Бүтәннәр кебек үк эшләсәң, нәтиҗәң дә бүтәннәрнеке кебек булачак. Беркемгә дә җиңел түгел, беркемгә дә җиңел генә бирелмәгән. Тыштан гына матур ул. Ул менә Илмир Низамовны, мәсәлән, шул ук Миләүшә Хәйруллина белән, алар белән якын аралашканга, теге, Менә рәхәт бит, утырдың да фортепианьда уйнадың. Нәрсәсе бар инде сиңа? Ә алар кайсы ничә яшьтән башта музыкаль мәктәп, аннан соң музыкаль училище, аннан соң консерватория. Алар күпме елаганнар шул фортепиано өстендә. Күпме елаганнар, күпме сүккәннәрдер үзләрен, күпме э, мәхрүм нәрсәдән мәхрүм булганнар. Хәзер билгеле алар утыралар да җиңел генә яз, э, уйныйлар. Э, кебек. Ансы бит аның күренми, тегеләре бит аның күренми. Нәтиҗәсе генә күренә. Ул кемгә ничектер инде, ләкин мин ничектер кечкенәдән менә авылда вакытта да, аннан студент чакта да минем гел үземнең стилем бар иде. Ничек кенә кая гына яшәсәм дә, авылда ул безнең гаиләдә җиде кеше иде һәм анда бит инде ике бүлмә генә. Менә шулай телевизор тора иде, бөтен алты кеше телевизор карыйлар иде. Шул телевизор кырыенда минем стилем иде. Мин шунда язып, нәрсәдер теге ишләрен эшләп бетергәннән соң, мәктәп эшләрен, аннан соң шунда язып утырайм. Укырга килгәч тә җегетләр белән без Камал театрының базасы дип атала инде, ул шундый э, тулай торак кебек җире бар и. Шунда яши идек, э, хәтта бер бүлмәдә алтышар җегет яшәгәндә дә, йокларга урын җитмәгәндә дә минем э, кечкенә генә өстәл тора и шунда. Һәм җегетләрне дә рәхмәт аларга беркайчан берсе дә нәрсә монда синең генә өстәлең дип андый сүз әйткән булмады. Мин бер почмакта өстәл тора иде, ул теге ашау өстәле дә түгел, бүтән нәрсәгә дә кулланылмый иде, ул минем, минем яза торган өстәл иде. Һәм гел менә шулай кая гына яшәсәм дә, мин, минем өстәлем бар иде. Хәзер дә шулай, ләкин кызганычка каршы хәзер өстәл, өстәл янына утырып язарга авыррак. Физик яктан килә инде күбрәк. Чөнки физик эш эшләмәгәчтен организм, мышцалар хәлсезләнә һәм озак утырып торырга авыр. Шуңа күрә ятып та язасың ничектер басып та язасың төрле җирдә хәр өстәлләр дә күп кебек эштә дә өстәл бар өйдә дә өстәл бар барысы да бар ләкин утырып бер урында утырып язырга кызганычка каршы физик яктан хәр авыррак үз үзеңне оештыру менә бу пандемия күрсәтте инде үз үзеңне оештыру ул бик авыр нәрсә икән Ә, ә язучы кеше ул һәрвакыт үз-үзен оештырырга тиеш, үзенең вакытын үзе оештырырга тиеш. Син анда э, берәр кая хезмәт итәсең икән, иртәнге сәгать 8-дәме, 9-дамы эшкә киләсең дә 5-кә кадәр эшлисең. Анда синең вакытыңны оештыралар, сине мәҗбүр итәләр эшләргә. Ә менә үзең аңлап, «Э, туктар әле, бүген язмыйм әле, әй, бүген ч- нәрсә, хәл юграк, бүген фикер юграк дип нисәң, м, Ә, билгеле ул булмый. Менә шуңа күрә үзеңне кызганмыйча оештыра белергә кирәк. Вакытым күп чакта, студент чакта ул минем иртән һәм кич иде. Иртән һәм төнлә. Мин төнлә язаем, аннан соң иртән шуларны укып, там бөтен пьесаны каранда 5 бит булса, беренче битеннән 5-нә кадәр укыйм да, тагын өстәп язаем. Хәрбер утырган саен башыннан ахырына кадәр укып, тан эстеп язайм шулай. И гел менә озыная бара ул, сиңа барып беренче битеннән шулай укып нитәсең. Иртә, иртә кич ике тапкыр. Ә көн уртасында инде ул ни. Хәзер күбрәк дедлайн бар, шуңа күрә ул ништер язучылык хәзер көн дә көн дә түгел, ә мәсәлән, бер атна син язасың. 24 сәгать. Аннан соң тагын бер ай язмаска мөмкин. Иштер шулай, кызганычка каршы шулайрак оеша. Ләкин ул көндәлек эш итеп оештыра алсаң, дөресрәктер. Мәсәлән, көненә бер сәгать анда. Яки бер бит анда үзеңә куелган, ниндидер. Иртәгә ул битне сызып атсаң да, бүген син аны бар язарга тиеш, мәсәлән. Авылда ничә бер өчме дүртме пьесаны мин мәктәп вакытында кулдан язган булды. Аннан соң унберенче сыйныфта әтием миңа компьютер алып бирде. Анда мин компьютерда яза башладым. Аннан соң Казанга күчеп килгәчтен берничә, бер ярты ел чамасы минем компьютер юк и. Авылда калды инде монда, теге кая яшисен белмәгәч. Аннан соң мин тагын шул 3-4 пьесаны кулдан яздым. Шуннан соң компьютерны алып килгәч, кабат компьютердан. Билгеле ниндидер шундый менә Көндәлекләр бар, анда нинди фикерләрне язып куясың кайвакытны. Нинди диалог кисәкләре дә яки анда сюжет э, башка килсә язып куясың. Беренчедән татар телен белергә, әгәр дә син татар э, татар язучысы буласың килә икән, телне белергә. сабыр булырга, менә түземлек, ансын әйттем инде менә шул. Ул бөтен яктан да, ул физик яктан да, мораль яктан да, чөнки һәм э, э, максатчанлык булырга тиешендә нәрсә укысаң да укырга кирәк шул шул гына билгеле әгәр дә син драматургия жанрында эшлисең икән син инде белергә тиеш драматургияне Башкалар нәрсә язганны, чөнки син ул акыл бит инде ул барыбер беренче чиратта өстә ята торган әйберне китереп сала сиңа. Ә аны инде меңләгән кеше эшләгән була. Искә төште, беренче пьесаны язганда минем анда ярдан теге ништер ярдан сикереп үлә иде каһарман кыз. Островскийның Катеринасы да шулай үлә икән. Аны белмәгәчтен, теге сиңа бик оригинальный әйбер уйлап чыгардым дип уйлыйсың. Күбрәк белгән саен, билгеле, ниндидер алым, алымнарын да өйрәнәсең, ничек булырга тиеш икән. Хәтта пьесаның күләме ягыннан, әсәрнең күләме ягыннан ул булырга тиеш икән. Ансы да бик мөһим бит. Әгәр дә син сәхнә өчен язасың икән, анда бу куелу максаты белән язасың икән, димәк ул Ким дигәндә ике сәгать бара торган әйбер булырга тиеш. Аның билгеле бит саны кирәк аның өчен. Шуңа күрә барысы да мөһим. Әгәр дә син укырга яратмыйсың икән инде, белмим, язучы кеше ничек укырга яратмаска тиеш инде. Билгеле, мин монда үземнең остазларым итеп мәктәптә булган бөтен укытучыларымны саныйм, беренче чиратта. Чөнки ниндидер нигез барыбер мәктәптә салына. Э, аерым исемнәр белән атап тормыйча, менә бөтен кеше беренче укытучымнан, э, Разия ападан башлап, бөтенесенә, бөтенесенә һәрбер фәннән, һәрбер класс җитәкчесен. Аннан соң, билгеле ул э, Фәрит абый, бер э, ул инде пирамиданың иң өстендә торадыр менә калса ул теге үзе язучы булмаса да режиссурадан педагогикадан актерлык осталыгыннан һәм җитәкчелек ягыннан Э, драматургиядә аерым драматургиягә килгәндә мин беренче булып э, рәдиф абый э, сәгъди белән таныштым нәбирә апа безне таныштырды һәм ул минем беренче пьесамны ниндидер беренче драматургия законнарын азмы күпме миңа төшендерергә тырышты һәм әсәр мин Бар саклыйм мин архивымда минем бастырган пьесаны аның кулы белән кайсы ул сызгалаганы анда нишләп төзәткәне менә фәрит абыйны әйттем билгеле анда безнең рамил фазлыев бар иде радик бариев бар иде безнең ә, педагоглар актерлык осталыгында укыганда тагын мин минем бик зур рәхмәтем Хәрим абый Җәлалов белән Илдус абый Әхмәтҗановка. Менә ул кешеләрне атаганда минем хәр Хәрим абый юк, күзләремә яшьләр килә. Чөнки мин аларны бик икесен дә бик нык яратам. Э, һәм андый кешеләрне бүтән ясамыйлардыр инде андыйларны. Андыйлар бүтән юктыр. Без Чиләбедән Чиләбедән гастрольдә кайтканда, без әле студентлар идек. Дөрес, 2007 ел иде. Мине язучылар берлегенә алдылар. 22 июньдә язучылар берлегенә алдылар. Һәм Аннан утырыштан чыктым да мин, автобусга төялдек тә Чиләбегә киттек. Чиләбедә гастрольләр үтте дә, безне поезд белән кайтарып җибәрделәр һәм без купега туры килдек. Без Илдус абый Әхмәтҗанов, э, Хәлим абый Җәлалов, Алмаз Гәрәев минем курсташ һәм э, мин. Безнең өлкәннәрне аска яткыралар, э, э, яшьләрне өс- өскә ясый, э, өлкәннәргә авыр була, менеп йөрергә авыр булмасын өчен. Шунда без Юл буена менә Чиләбедән Екатеринбургтан без утырып киттек. Күз алдыгызга китерегез, ничә сәгать без анда кайттык. Хәлим абый белән Илдус абый кара-каршы утырып, юл буена бер-берсенә шигырь сөйләп кайттылар. Бер-берсенә шигырь. Шунда мин э, Мәһдиевнең төп кыйммәте нәрсәдә икәнен аңладым. Хәлим абый анда йөзек кашыннан сөйләп, шигырьләр, Хәсән Туфанны сөйләп, аннан соң без сәхнә телендә аларга ошатырга тырышып сөйли идек теге имтиханнарда. Менә шул кадәр дә татар әдәбиятына гашыйк, телгә гашыйк кешеләр һәм Аннан соң язучылар белән ниндидер очрашулары турында сөйләп, анда Мәһдиев абый турында сөйләп. Мин кайтканнан соң э, китап кибетенә бардым. Мәһдиевнең биш томлыгы чыккан гына э, яңа менә кайнар тавадан төшкән кебек. Шуны алып җәй буена бөтен биш томын укып чыктым шунда. Э, менә мин ул кешеләргә бик рәхмәтле. Аннан соң бар шундый кешеләр, сиңа кадәр яшәгән кешеләр, алар да остаз. Мәсәлән, режиссура да минем өчен э, бик зур ачыш булды ул Туманишвилинең Туманишвилинең Введение в режиссуру китабы. Мин аны э, ул, э, ул китапны укыганнан соң мин теге фәртәве дәресләреннән соң алар ничектер бөтенесе бергә җыелып ниндидер режиссурны аңлау килде дип әйтимме соң инде күпмедер дәрәҗәдә. Шулай ук менә мин Чеховны бик кечкенәдән яратканга һәм кайбер дәрдмәнне шулай ук мин бик үзем күреп белгән кеше кебек. Ништер шундый миянең халәтен аңлыймдыр сыман. Һәм алар миңа ниндидер тормышымның кайбер Билгеле бер вакытларында ниндидер ярдәм иткән авторлар, шәхесләр, остазлар. Замана үзгәрә бит инде. Билгеле, аларга авыррак заманнар туры килгән. Анда ничек әйтим, Туфан абый да бит инде Ширәм җирләрен күтәреп, э, анда башта бухгалтерга укыган, аннан Ширәм җирләрен күтәреп, аннан соң артистлыкка Мәскәүдә укып, әле ул 30га җиткәндә яза гына башлаган. драма әсәрләре. Шуң ул бөтен яхшы тормыштан түгел, авыр тормыштан. Аларның тамакларын туйдырасы булган, гаиләдә ишле гаиләләр булган, балалар күп булган. Анда бөтенесен кайгыртып бетерә алмаганнар. Шуңа күрә без ул яктан без бәхетлерәк буын бер яктан безгә ништер әти-әни дә Ач йөрмәдек дип әйтергә кирәк инде. Өстебез бөтен, тамагыбыз тук иде. Ниндидер үзебезнең хыялларыбызны тормышка ашырырга мөмкинлекләребез күбрәк иде. Хәзер бигрәк тә ул, хәзер инде сине кемдер каядыр нинди журналда бастыруы да кирәк түгел. Интернетта чыгарга мөмкин, бер яктан. Икенче яктан алганда, Бу артык күп тә кебек. Артык күп, бернинди сайлау юк. Чөнки журналга совет заманында да, сәхнәгә дә, журналга да теләсә нәрсәне бастырмаганнар. Ә хәл Инстаграмда һәркем автор, һәркем язырга мөмкин һәм ул күп булган саен кеше бутала. Кайсын сайлап алырга, син ниндидер бик ул бит әле менә

Шуңа күрә чын мәгънәсендә талантлы әсәрләр алар күренмәс, күренмичә менә ниндидер чүп-чар басып китергән китү куркынычы да бар дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә һәрбер нәрсәнең ике ягы бар. Таяктың ике башы ди. Шуңа күрә ул бер яктан әйбәт, икенче яктан начар. Менә ул Туфан абыйларның шундый юл үтүләре бер яктан Әйе, күпме гомерен үткән, нинди кыенлыклар аша үткән. Ә икенче яктан ул кешеләр белән танышкан, кешеләрне белгән, ниндидер авыр тормышны күргән, ниндидер хәлләр һәм э, тормышның ачысын, төчесен, бөтенесен татып караган үз, үзендә дип әйтергә кирәк. Һәм аның инде билгеле ниндидер кешегә әйтер, әйтер сүзе бар. Э, әйтер сүзе бар, язырга аның э, түле бар дип әйтергә кирәк, тупланган. Э, ләкин шундый э, менә нишләп 16 яшьтә анда 18 яшьтә монда минемчә бер э, әйбер бар бөтен нәрсәне дә үзеңдә татып карау мөһим түгел миңа калса э, чөнки әгәр дә син кешеләрне яратасың икән кеше кайгысына кеше кайгысын кайгырта аласың икән кеше шатлыгына шатлана аласың икән Язучыга кайвакыт шул да җитәми, якасы. Син аны инде моның ничек булганын аңлый аласың, менә аның ничек шатланганын, ник шатланганын һәм аның күңелендә нинди кыллар тибрәнгәнен бу вакытта аңлыйсың бер миңа калса. Яки инде кеше кешенең бәхетсезлеге булганда да. Шуңа күрә бәхетсезләр турында языр өчен үзеңә бәхетсез булу, бәхетләр турында языр өчен үзеңә бәхетле булу зарури түгел дип әйтергә кирәк. Шуның белән ул менә тормыш тәҗрибәсе башка кешенең тормыш тәҗрибәсен дә язучылыкта кулланырга мөмкин, әгәр дә син кешеләрне яратасың икән. Бәлки Камал театрында берничә тапкыр куелгачтыр. Башта 10 менә 10 10 пьеса яздым, шуның 10-нчысы Уфада куелды. Уфада куелды. Аңарчы мин ничектер Фәритовга алып килә инде. Пьесаны бирәм дә, анысы көтеп җөрим, сорамыйча. Озак көтеп җөрим, теге күзенә карап, теге укыдым икән, теге аптыратмас өчен, теге артык аны интектермәс өчен. Аннан соң бер атна үтергә мөмкин шулай, син йөрисең, йөрисең, әйтәм, укый алдым икән бу, нәрсә микән? Үзе әйтсә әйтә инде, ешрак дип Фәртов мискә биргән, укый алдыгызмы дип теге бер ике атнадан соң шулай сорыйсың. Ә, ә укыдым, ә укыдым икән. Ну, что-то не то. Вот шулай, ну, мин андый әйбергә үпкәләми дә им ништер. Ә ничек то булсын соң, ул үтә мин тә өйрәнәм генә, билгеле, э, не то. Аннарсын инде менә шул аның бездән өлкәнрәк курсы, Нур, Нур театры өчен куелган, җыелган курс. илгиз безгә комедия яз әле дип без бергә яшәйік бер генә дип җегетләр сорадылар да мин аларга яздым комедияны алар аны фәртәүгә алып барып укытканнар үзләре шуннан соң фәртәү мине чакырды да әйдә үзгәртеп шуны куябыз дигәч мин башта куркып калдым мөмкин үзгәртә аласыңмы дип шулай яза аласыңмы дип мөмкин ну бергә киңәшләшеп эшләсәк яза аламдыр инде дип шулай беренчесен эшләдек аннан соң мин тагын

Мен там кече сәхнәдәм. Юк, зур сәхнәдә ди. Миңа 18 яшь, Камал театрында зур сәхнәдә менә Мәхәббәт белән сөйләшик. Мин теге куркып калдым ничектер. Аннан соң ул чыкканнан соң, аннан соң Суган чәчәге куелды, аннан соң куелды. Ну, башка театрларда анда Ринат Абаипов куйды. Аннан соң люстра куелды, аннан соң Бәби, ништер, әкрен-әкрен генә үзеңә ышана башлыйсың инде. Ләкин менә хәзер уйлыйм да, мөгаен ул унынчы елда, бәлки, бабайлар чуагы менә ничәнче э, пьеса булды икән, ул хәзер хәтерләмим. Мин пьесаны язып бетермәгән идем. Идеясын Фәрит апа сөйләдем. Э, пьесаның пьеса әле юк, по-моему. Фәрит абый Чыкты да труппага, менә Илгиз әйбәт пьеса язган, шуны куябыз, диде. Әле пьеса юк ие. Менә шуннан соң бәлки э, мин ничтер э, э, миңа ышанганнарын Фәрит Бикчәнтаев кадәр шундый зур режиссер һәм инде Академия театрында Миңа шундый карт-бланш бар икән. Мин әле үз-үземә аңка ышанмыйм, ә Фәритова миңа инде ышана. Мин дөрестән дә шул әсәрне язып, язып бетерә алганымны һәм ул инде Камал театры сәхнәсендә куелырга мөмкин булган билгеле анда инде мин җәй буе утырдым инде кая барасың яздым ул әсәрне ләкин ул теге бер яктан ышанасың кебек икенче яктан Ул тыштан гына җиңел сыман. Чөнки һәрбер язырга утырам, менә хәзер сирәгрәк тә язылгачтын, Word-ны ачып куясың компьютерда. Мин бит яза белмим дип, ниндидер курка башлыйсың, ничек мин хәр 40 бит, ничек кая, ничек язам, мин, мин бетте, мин бүтән яза алмыйм ахрысы дип. Уйлый башлыйсың, үзеңне үзең загонять итәсең, бөтен гаиләңне аптыратып бетерәсең анда. Э, курку хәзер дә гел бар ул теге менә кызганычка каршы машина йөртү түгел ул бер өйрәндең дә теге күзең аяк кулларың сау сәламәт булса гомер буе йөрергә мөмкин дигән кебек алай алай түгел язучылык ул һәрбер э, яза башлаган әсәрең һәрберсе яңадан нәрсә өйрәнергә менә Нәкел нольгә төшеп бетә дә, син яңадан җәлгә өйрәнгән кебек. Шуңа син үз-үзеңне ашыйсың, үз-үзеңне итәсең һәрвакыт. Миңа калса, әгәр дә менә ул әйбер югалса, димәк, нәрсәдер анда җимерелгән һәм син инде иҗат белән шөгыльләнмисеңдер, мөгаен. Артык җиңел булса, бу ниндидер сигнал. Һәрвакыт курку, һәрвакыт борчылу, һәрвакыт үз-үзен ашау. Бүгенге көнгә кадәр шулай. Вакытны ала инде, билгеле, вакытны ала. Ләкин мин бит беркайчан да язучы гына булырга хыялланмадым, шуңа күрә. Миңа мин иҗатны бүлмим нинди жанрларга, төрләргә. Бүген Курчак театры, иртәгә драма театры, драматургия, манда прозаны Прозаны хәр язган юк, билгеле, ләкин аппетит бар дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә э, яхшысы да юк, начары да юк, бөтенесе кадерле, бөтенесе кызык. Шуңа күрә ул миңа бер ниндидер иҗат белән шөгыльләнү итеп кабул итәм барысын бергә. Аны мин билгели алмыйм. Мин чөнки нәтиҗәләрен укыганым юк, күргәнем юк. Һәм аны без әле бүген билгели алабыз дип, теге төгәл җавап бирә алабыз дип уйламыйм. Чөнки ул тенденция, аның ничек ничек йогынты ясаганын берничә ел үткәч кенә әйтергә мөмкиндер. Ләкин яңа татар пьесасы үрнәгендә шуны әйтергә була. Менә мәсәлән, яңа татар пьесасы Ул барыбер язучыларны, драматургларны ничтер котыртып тора иде язырга, кытыклап тора иде. Пьеса язмаган кешеләрне дә акча эшләр өчен булса да язырга этәргеч булып тора иде. Шуңа күрә бу конкурсларны да булуы һәм дәүләтнең әдәбиятка, сәнгатькә акча тотуы һәрвакытта кешелекнең рухи ягына тоткан акчалар болар беркайчан да юкка китми дип саныйм мин. Шуңа күрә бик әйбәт булып торсыннар. Кемгә тия ул? Җиңел булыр дип санамыйм. Ну, бәлки, үзаң килеп, ничектер. Чегәннең бит менә мәсәлән мәктәбе дә юк, иле дә юк, торыр җире дә юк кайчак, ә теле бар. Безнең бөтен ерыбыз бар, тел, тел югала бара. Шуңа күрә үзебезгә кирәкмәсә, ә нәрсә елап йөрергә? Монда үзеңне генә гаеплисең. Син өйдә бит инде шуны булса таләп итеп куярга була балаларга ничек булса да сөйләшергә татарча. Ләкин анда бит кызганычы шунда, э, бик теләсә дә таләп итеп куя алмый, чөнки үзе сөйләшә алмый уже. Менә безнең безнең буында сөйләшә белмәгәннәр күп. Алар үз баласыннан ничек аны таләп итсен, үзе сөйләшә белмәгәнче.